Ajulu wi Luo Cultural Heritage, tin watamo ni omyero wanen kwai dwar mapadi padi ma onongo Luo gitiyo ki dwaro kwede dok gipito ki lutinigi. Luo onongo nene ginongo ringi ma megi i kom lee tim ento i kom kare-ni dwar dong tye gin mo ma dong pe dong ber tutwal pien lee tim bene dong nonge wacene. macalo lee ma kibino ka nenogi anena ma but lobe mapadi padi kicito bino ka nenone ento pe gengowa nenone tekwaro pa lwor nene onongo kitimo nining? Tin watye i kabedo ma kilwongo ni Omia pa Cwa nongo i Agago, Agago North Constituency. Anongo Muje Aboyi Ayoo wabicito ka nenone kore ki kore. Ko iwiny man cik kit ma en owaco kwede. Obapwoyo dano weng. Tin watye ki mujee ma en en obiwaco nying itu. An ma loko ni kilwonga ni Kinyera James banya. Gin ma tin watye ka nyamone en aye ni lok kom dwa. Dwa ma nene lwor gidwaro dwa, gidwaro dwa ma nining? Kwayi dwa ma padi padi. En aye tye atamo ni anong. Oje otittiwa kit ma dwar neni kitimo kwede. Co ajoli matek mada cak ki tucu nyi ce i wacciwa. An apwoyo. An nyinga kilwongo ni Ladit Boi Ayo Ebelino. Atye ki mwaka pyera abiro wiye abicel. Dong kwai idwar ma yam tye ni en aye tye kit enini. Wa ka i lubo lee, kikwanyo obwor. ci kiciko lino ma nongo tye i bwara, kicero lec acera. Man kono ke bwara-ni obedo gin ango tutwalle? Bwara caa-ni obedo ka mo macalo dye lum mo ma kibwolo lee woko iye. En aye kilwongo ni bwara. En aye kilwongo ni bwara. Mogo nongo tye lee aryo, mogo nongo tye nyo dyang nyo lee acel keken. Ee waa ki kenyo-ni wacito i dwar ma dong madit. kilwongo ni dwara pero ma kirwengo jo miya pa cwa, jo cwa, jo paimol weng wa ki jo pa labongo kia kilwongo dwara pero ni kicito kibuto malo mon wa ki co wa ki anyira nongo kitingo bo kicito kunu larwe dwar ca ni nongo nyinge tye. ma ginongo ludongo ma girweyo dwarcani. Kicito kibuto i dwarcani kadi cabit acel kadi cabit aryo nongo gitye ka neko lee mere ki kunnu. Orak bene pong i ba- i- i myel cani ka gicito wa yo tung kor mujong. Ee. A- awinyo ilwongo nying gin mo ni obwo. Obwo-ni kono obedo nini? Kiyubo gin ango? Obwo cani obedo tol ma kiwiyo Mm. ma tol mere macalo tworo Mm. ma kiwiyo awiya ce kilwongo aduno nongo wange tye ma titino kiteni ma titino kiteni ni ka dong kicito idwar ca ni ka dong kiciko ka lee omoko ki iye tol ca ni obwo ca ni reto lee ingom wek ka oreto lee ingom wan dong wamwomo ki tong ma nongo dano obuto i obwo ni nyo kibino cobo lee ni rego kenyo En dwaro caa-ni kidwoto ki teni-ni. Lee kinongo lutino awobe gicito kwene gicito ka gamo lee ki mogo tung kany wa ki tung pa emol wa ki tung nam okora wa ki tung orom nongo kiciko boo ma mogo nongo tye mail angwen ma nongo dong lee ca giomo aoma ki bila ki tum, tum cani obedo yat mabor ma kikuto mere kikunu rek oteto rek oteto lee weng cako ringo me bino i obwor Ka lee obino obwo ka dong omoko kinego lee caa-ni. Tye keny kwayi lee mapol pol ee abwori bene tye iye tengo bene tye iye ki lee mapol pol madwong ata lagwar gin onongo tye kenyo. Ci ka dong kinego lee ca-ni, dong kitimo kit man, ka dong omoko i dog dul mo-ni, kicako kwanyo ringo ca-ni bat, ka onongo omoko pura nyo omoko apoli, kikwanyo bat lee ca-ni, kikwanyo bot larwe dwar. Ingeyo ka dong itye ka loko lok ni bat kono ka kwedine ni, lutino ma gunyo-ni pe gingeyo Pe gingeyo. ka ma kilwongo ni bat. Bat lee aye obedo ka kwene pa lee-ni. Bat lee aye obedo bade calo bat dano-ni. Mm. Ne ni gikwanyo gicwalo bot won dwar. Ento wun kaka ma lee omoko botwu ni wun wukwanyo em ni em em doggola. Icako timo ne nini? Wun wucako poko ne wun kaka lee madongo. Eh, en ka dong opoko ce dong lok kapol dong pe. Dong ibino dong idwogo ya peri. Diki dok bene kumeno, diki maca bene dok kumeno. Meno aye dwarre ma yam acol. ma kidwaro eno ni. Awinyo itito dwaro aryo, dwaro eni ma dwaro tok gang eni, ki dwaro aperit ma nongo wa, kwako dano madwong ci gicito malo. Eno ni aye nongo dwaro ma tye ki ken kede. Acel dok tye kuman kilwongo ni apet. Apet. Apet kitwero wacce ni tin ceng abicel nyo ceng adek wan wamito kirwatte malo nyo yot lulunge opuk nyo moru lem. Eh, jo ma bino ki otung namo koro me bino, ma bino ki opayo mol me bino kirwatte kunu. Kicako kako mere lumu kicito acita me otung ka ma lee tye iye-ni. Ka kicito ki otung piny kuca bene kiwoto ki teno, kiceto mako cingwa wa ki jo namo kora. Meno dwaro dwaro atum. Dwar atum. Atum. En atum. En obwor dok pe iye. Obwor pe iye. Meno dong dwar ka wobe. Atum. Mon mene dong pe cito iye. Meno dwar atum. Inego lee mere ki kunnu. Nongo mene gwogi mene tye. Jami ma magi pito gang macalo mako lee. Ee, meno kidwaro ce kidwogo woko gang. Meno aye dwaro. Acholi ma pire tek en ni eno. Apet. Ma nyutti i apet eni dong ngo ma timme i apet kuro pien itemo waco ni ka icito i aperit keca lee ka kineko inongo ka ngat mo onongo ki mine bat kono ki mine ngut apet eni kono ka dano ocito ka dwar ci an acelu lee ci lee ca pud tye ka medde ki ngwec ci ngat mukene ocelu. Ka in itye ka ma icelu lee ma lee tye ka medde ki ngwec, ce onyo ogukka onyo latin na ca mege ka mega onyo latin mo ocito dok ocelu lee ki kunnu, meno dong onego lee ba? Dong gikwanyo inu jami adi? Jami adek tye i kome, gikwanyo nguti, gikwanyo bati, ka lee madit dok-ki ki gine ki bam nongo ngat mo macalo orona nyo lamera nyo nyo mi doggola nongo en kwanyo mere bam lee nu cito kede cito kede kadi bene pe otimo gin mo kadi pe otimo gin mo kwanyo cam me enu cam ka anyira mere obedo bam ka anyira ladidi gin dok camo bam kadi ocito ki bam pe rac pien ni cam ka anyira myero ocam kwang watgi ki kom lee mapek en aye dwarone enu ma nongo odongo dwaro tutwal. ma nyutti dong waneno dwara adek adek mapadi padi mukene dok pud tye mapat ki dwara adek eno ni dwara mukene ma dong tye mapat pat ki kenyo ni meno dong kilwongo ni dwara ma dong kicwalo bwo iye kilwongo ni dwara ajaya ajaya ajaya Eno omene kiciko obwo ka ca wan jo layitane wa ci nongo ero lak kite kite obore kany olak ki lupuk kany eni ni kidwaro ajaya eno omene kiomo lee ni aoma pe kibuto iye Omo lee ni kono kiomo nining? Kiomo lee nongo jo mukene guwok ki tung piny jo mukene guwok tung malo Kicito i rwatte ka me kany wa ki me namo kora, kicako kolo leeni akola gilwongo ni ajaya, ee dwaro ajaya ma kijayo leeni ajaya ci kidwogo mene oko paco, ee en aye dwaro ma yam tye gin i Acoli kany, dwaro lee angwen ma pigi tego, apet, ajaya, apero, dwaro acoli eno. Ma waneno wiye wiye ego ni aye onongo dwarre ma onongo lwor gitiyo kwede ento i kom kare ni dong jami calo game park game reserve dong otyeko kwanyo ka dwarre pa wan lwor iwinyo kono ni tim pa nga tim pa nga tim pa nga ego ni aye onongo tim ma onongo lwor gidwaro iye. dok jo ma kicako nyinggi ene ni ludwa ma nongo gidongo ma onongo pe gilarre. Alegi ni i subscribing, pok ki i kin dano wek orom ki in dano, mi tammi bene. Man Luo Cultural Heritage, dwoko tekwaro pa Luo. Apwoyo matek.